mapostori yari mukati mafika mazwi edu kutsamba yapauro kuvaroma chapter 13 pavhesi 1 musoro weshoko kuteerera vanhu vakapiwa zviremerera pa 1 vhesi munhu mumwe nemumwe ngaazviise pasi pamadzishe ane masimba nokuti hakuna rimwe simbazve risina kubva kuna mwari naiwo aripo akatoiswapo namwari
lukare kuna mapostori munyararo munyika ine yese tichifamba kune mazishe kune masabuku kune gavhumente kuna purezidenti maministers Hakuna munhu kana umwe ari nesimba rekuchitorera chigaro icho kana Mwari haana kumupa. Lukana nemaposa wese wamunoona kuti ndiye sabhuku wako uyu ndiye president, president wenyika yako uyu ndiye minista wako, Mwari ndiwo akamupa chigaro ichocho. Kana uchimupandukirwa pandukira Jehovha Mwari mupenyu. Lukana nemapostori niko kupanduko kuya akunokutanga pasi pezuva kwakatangira kudenga Satani ndiye akutanga kupandukira Mwari kuita chinhu chinonzi opposition. Opposition chakangora chinhu chesatani. Look at it. Amen. But you verse saka munhu anoramba simba iri anodzivisa chinhu chakarayirwa namwari zvino vaya vanodzivisa zvinhu izvi vanozvitorera mhosva nokuti iye muranda wamwari anokubatsira Asi kana uchiita zvakaipa, unofanira kumutya, nokuti ane simba rokukuranga. Iye muranda waMwari anotuma namutumwa waMwari anotuma kuzoranga vaya vanoita zvakaipa vachimutsa hasha dzake. Lugare kuno mabhozoro. Lugare mukati maAfrica. Tinotenda mupristi mukuru waMwari ndiye Tenzi Noah. ndiye wakatikoka tese mukati mwesangano rinei nikutunganisa nhasi panapa pajerusaremu bocha inei ndejerusaremu yevanhu vatema kubva kuegipti nokusvika kusouth africa uku hakuna pane paimwe nzvimbo pano jerusarema jerusarema rii pano jerusarema iyi yakafanana nengungwa kana nyanza haichengeti chinhu chakashata kana chakaora mukati mayo danda remuti rinoputukira imo mvura inofufuta mwepo inofufuta mvura inobudisa zvose zvakaora lukani maposoro runyararo ndipambo muri kuona kuti kana mutumbi wamwari achiita kugeza kana kukiline sangano rake anotangira mumba make muno muboti mujerusaremu kana isusu vemuno mubocha Tichitaza, tinotiza, tinotaza tega pamberi paMwari, tichitarisika tega. Vatsvene vaMwari munomu variyo vanotarira mutumba uyu nemyoyo yayo yese yakaperera. Mapere nemabenji tinoarasa kunze. Luka nemabosoro. Africa. Zvinhu zvakawanda kana tichitaura pakati pesangano. Vamwe vanofunga kuti tinononga mumisoro yedu. Kwete, hatitauri zvedu ba. iyi chechi iyi asi yamai wangu kana baba wangu handiti chiri mukati mesangano rinei muridzi wesangano ndiani pasi uyu ndiwa tinofungamira tese tichitora kwaari kuti atiponese mangwana lukati mwaposona munyararo muridzi wesangano wamubudire pamene ari kumutaurira kuti wese anoita zvematongero enyika hatina mati naye ba isusu sangano redu hatirwisane nehurumende iri pachigaro ba hurumende iyoyo yakaiswa namwari mwari ndine simba naro isusu hatiiti chimwe chinhu egenese zviripo lukare maposoro zvatiri kutaura ndezvomutumbi iwewe kana waende kupinda mumabato ako ayayi anorwisana nehurumende iripo kana wabatwa ikoko ndezvako zvionera wega lukare nemaposoro une vanhu munou vakutora sangano ramwari kuenda naro kunyika iyi haisi sangano yamai wako ndesangano ramwari iyi wakutobe takamuudza kuti mubabatizeri uyu churuka tiri wakatengesa sangano ramwari nimareurire akaita kuti ari uku waana kupeza ba ari nitime yake mukati umu masapotas ake ari kumusapota uyu vakatanga kutukira muti mababi tichiri pajulai paya vachituka mutuma uyu ari pasi uyu masapotas achuruka ai zvese zvakaitika pajulai muri kuzviona vakomana vari kuzve vaya vari kurisa misangano iri nei purogiramu yangu ndeyekuti vakaya nekupinda mumabato kuti havabatisire vavatorere uprichiti pane mukuru uyu vatore zimba dzese zvamuri kwaka izvo vazviite mahospital pakuchengetera mango vachishandira muzimba zese dzechechi muno muzimbabwe yese zvinhu izvi tiri nazvo kubva kare Hazvisise nasimba ni mazita ya vanhu vakanga vachiti kuponda ni kuraya kotangire pano pane mukuru wesangano rinei ni tese tiri kuterera kumashura kwake e, tiri kutiratidza kuti kana churuka uyu achiende kusvikira zvinhu zvakadaro ndiye vakadai semukuru wake uya uye pajulai one mashoko akataurika mukati Mupirikiti waMwari achitaura nini ndiripo ndichinzwa. Tiri kushamisika kuti mashoko aya akasvika nekune vakuru verumende. Wakaenda nawo ndiani? Kuenda kudukisa mutuma uyu nekumumangarara. Dukani mabosoro. Munyararo. Imimi masevenzi ka. Kana muchipowa basa raMwari, tambai muchiziva kuti kutonga kwamuri kutonga nyaya yekudhara uku zvinhu zvakawanda mutumwa watopedza nazvo kare achichiziva. Munoita ma, munoita mapati mairi, vamwe vachisikira, vamwe vachisapota. That's the reason why mungoya makatonga mukomana uyu churuka uyu mwakamwese mwakamwese mwese madokita muchinyora muchimwese muchinyora muchimwese zvozoza kusvika kune mutumwa hanzi sokutonga ba muti mari nesimba rekutora nyaya iyoyi kuipa muvhangeri wake wepamakoto apo kutonga nyaya yayi kuipesa isikachiko marabha umo kuba ende marabha umo akaita fufuro baba wachuruka uyu muvhangeri apo umo wakaenda kutonga nemaseventi achiti makashunguruza mwana wangu ndizvo here mwana wako akanga wakanga chisungurudza ndelwambira iyi riri kuenda sangano ramwana lukaro ni mabasaro lunyararo masapota zyachuruka uyu pane muningini wake deni amosi mapranga ni vamwe liti yacho yakakura ndivari kusapota uyu chavari kumusapotera havasi kumusapotera pachecheba vari kumusapotera bazu enyika zvematongero enyika ndebaba vari kumusapotera apo thats the reason why you have to be open iwewo chiruka ka kana muchida zviwa nyika enda kunyika kwako the gate is open for you enda warashwa Uri mumi Satan. Look at the pasoro. Munyararo. Because uri kuda kudefekesa isusu ma t-shirt epati. Isu tatisi vanhu vepati ba. Atifi takapfeka t-shirt yepati muchechi ineyi. Iyi chechi ndechechi yaMwari. Nyika dzese kana Johani Marangu vakamutumira kuita zvenyika hakuna munhu anomubita pasi pezuva rese because I didn't jimini mitauro yese angole rinomuterera zimbabwe inomuterera kongo nikwese akuno kueurope vari kumuterera uyu hakuna politician pasi pezuva arini simba rakadaro uyu ndevakanga ari pamberi uyu iye ari kuti ari pamene kuti handirwisane nehurumende iripo and musamufosa kugadzwa mumwe munhu ba iye anokomborerwa ari kuda musaende kumutsvakire vanhu kuti uye uona nemutuma iwe ndiwe mutuma here kuti uine komborera uyu ndizvo here chinoita makomborero acho lukari kuti mapasora lunyararo ndebane nyaya apo because hatikwanisi kutiza tiza nyaya aa ah, ah. tiri kuendesera ti pane nyaya kune vakawanda muno vakatenga ndebvu yawe nembuzi vachibhadhara mayusi vakanga vachitiza tiza vachenukura ari kumagomo vachiti kuti o oh, vakuda kundichekera ndebvu kune mayusi takanga chikuchekera ndebvu chikuchekesa ndebvu chii Wakaitei kuti mayuza yenu kucheka ndevu? Muri ni ndevu yamakatenga ka? Nyaya yacho ni mbuzi yamakabata ri ni mari yamakabata ri kune mayuza. Wakaira urure here? Lukari ni maposo. Ndepanotangira kunamata kwako. Mazitenyu ese tiri nawo. Mwakatanga ndebvu ka. Ndebvu yamuri naye haisi yedu ba ndeye yamakatanga kune mayusu. Akomana kudzo kushata kwawo. Vaiti zvavakaita paJuly zviya. Vakatenge momba ah. Vakatenge momba. Momba iyoyi yakaramba vakairamba. Mwakaitengesa. Mari yamakatengera imwe makaiona kupi? Ndiani wakabvisa momba iyoyo?

uchitungamirira mutumbi uri pamberi e, uko wakapfeka t-shirt yepato muri kufunga kuti tauye kuita musangano wepato kunoku here lukari uri mapasoro hatisi kuita musangano wepato eba takakuudza muoktoba chichiti basa ramuri kuita rakanga riri pabasa rababa wenyu ndewakaita zvakanaka pamberi pamwari but iwe wamunogara muchigaro chababa wakataura nasha yematiyasha Ndezviri kuoneka pamene kuti nyaka yaMatiasi ndiye auri nayo. Ni church ya Mwari hamusi kuirira baba, ndiri kuramba. Buda uende. Chiolo kuti chayo kukuzosa pasigari ichocho ndiye baba wokumudiki mvanga raba umere vari kukusikira sikira. Dukari mapasoro. Kunyararo. Zvataura muvhangeri uyu wegwangwaro anokunyepa basa rechokwadi chese chakasara. Munhu wakabasa moto gwangwara ndiye churuka uyu. Wakanganizwa wakawanda zvakavati chicha mangolesi. Vaende kumukirani ikoko maningi basa rakanesa niyaba niye uyu. Kuembasi mazita akabuda ikoko kuna Daniel Shinga vakanga vachifunirana negrupu yakanga iri kuAngola kuti isusu tisungwe kusungwa kana kutukwa ndezvishoma chikuru chatiri kumirira ndekuraiwa muzita rajesu rebhabhasi ratiri kuita iyi duka remabhasoro ndipapo hatisi kuchaba kufa tiri kukuda kana tatange chiite kufa hatimiri padapo tiri kumirira padapo tichiziva kuti kufa tiri kukuda Ndiwe chiruka uri ni ma, masekuru aku munomo machibaba ako hama zako chiri muno kana muchito kuraya raya shiri yemudenga chachichema dukani mapasoro shiri yemudenga iyi ichachichema nyika ichazira muromo yawo ichachichengeta mwari achachisi chichiwarana pasiba kuva tiri kukuda dukani mapasoro yetanyero chika uyu neabha vakanga vachifonera anhu uyu ananzi isaac isaac ari panapa wauye panapa nasi mukoma wako ari kunze iwe wauye panapa uchife kwangori uchirashe mari yako mahara atina mati newe ba yo isaac nangole niyese wachichaona chimire newe haa maparara mese lukaruri mapasaro munyararo ivai mumatongera